Abusua yɛda Otwedeampa Onyankopɔn ase sɛ ɛnnɛ nso ayɛ ne pɛ na yɛasan ahyia biem wɔ Sankofa Television so. Abusua, yɛda Nyankopɔn ase papaapa esiane sɛ afe wei BEC yi no, Nyame adom akɔ yie ama yɛ papaapa. Awurade, yɛda wo ase. Abusua, na meka no sei na meba wo fie, meba asetena no mu, meba abusua no mu na mabisa wo sɛ wo, wo haw ne sɛn? Saa pɛpɛɛpɛ na ɛduru Fiada anwummere nnɔnson mpo pɛpɛɛpɛ a, yɛsi nkonnwa wɔ studio ha na, Yɛbooboo nsɛm nketenkete, ɔhaw a ɛreteetee yɛn, deɛ a yɛkɔdandaa a yɛgye yɛn ho a ɛnnye wɔ ho no, yɛbooboo ho na yɛpaa no poma siberɛ de ma yɛn nyinaa na yɛn ho tɔ yɛn. Abusua me din de Nana Akua Nkansa. Last week yɛhyiaeɛ no, yɛkaa preparation towards the BECE exams. Ɛnnɛ, yɛreba aba abɛhwɛ sɛ twerɛ no a yɛkɔtwerɛeɛ no ɛkɔɔ sɛn na afei nso yɛahwɛ sɛ does our educational system no da does it really meet today's demand career demands no anaa wobɛhu ne sɛ wakɔ school wakɔ akɔtena hɔ yɛadorɔ nipa ti de ato hɔ yɛs label the part wowie a no no no no na ɛso mfasoɔ ne dɛn. Obi tumi twe ne tɛkrɛma to hɔ, ɔse label the part. Yɛtumi tu ɛse koraa na yɛde ato table so, label the part. Wowie paa a, ɛso mfasoɔ paa no, ɛne dɛn? Sɛ obi akɔ, baako bi a mehwɛeɛ koraa deɛ, yɛse grass cutter, sɛdeɛ ɔdidi. Grass cutter paa ne sɛdeɛ ɔdidi no, what has it got to do with sɛ ɛnnɛ yɛrekɔ akɔpɛ adwuma ne brɛ a yɛrebrɛ wɔ ɔman yi mu yi? Enti ɛnnɛ topic a yɛrebɛbuobue ho yɛ Does today's educational system meets our career demands? Abusua, ɛnnɛ, ɛnnɛ mayɛ hye, nanso Sankofa Media College nti, yɛatwa yɛn ho aba seesei ara.
Oh yes, Sankofa Media College refrafra wo. Me nua, sɛ w'ani sua ade hunu bi dɛ epɛ dɛ ɛyɛ adwuma ɛwɔ radio anaaso dɛ TV do a, ɔno merekamfo Sankofa Media College ama wo. Afei nso yɛwɔ akyerɛkyerɛfo a ho aben ankasa. Sankofa Media College kyerɛ courses bi te dɛ Media Law Ethics, Radio and TV Presentation, DJing, Reporting, broadcast journalism, content creation, graphic designing, including marketing strategy in media, acting, sound engineering, directing, camera handling, video editing, recording techniques etc me nua ɔwo kan wo na bra san kɔfa media college osiane dɛ sɛ iwie wo three months course no a ɛbɛbɛ tv do abɛ perform ma obiara ehu wo mbɔdzenbɔ sɛ eyɛ adze a yɛbɛfa wo na yɛnye wo ayɛ edwuma wɔ san kɔfa tv ha yi ara mpia yi na ɛpɛ bɛn adze yɛbɛma wo certificate after the course sɛ akɔ school no bi wɔ beebi mpo na ɛpɛ dɛ ɛbɛyɛ attachment wɔ san kɔfa media college a ɔwo kan wo na bra na kwan da hɔ ma wo kan wo na bɔtɔ hɛn forms no bi wɔ san kɔfa tv hɛn premises. ase ha yi ara. Yɛn school fees no nso da fam bɔkɔɔ. Hwehwɛ Sankɔfa TV wɔ Kasoa Tuba Road, Agyenkwa Junction ha yi ara. Frɛ 0244 124 789 anaaso 0549 47 67 93. Sankɔfa Media College, building your dream for a better future. Yɛsan ma mo akwaaba biom de ba Sankɔfa TV so. Dwumadie no yɛ wo ha wo ɛne sɛn? Na mekae wo sɛ wode wo text message, wo WhatsApp no wode bɛbrɛ yɛn on zero two four six zero three seven six eight zero so. That's our educational system meets our career demands. Ɛ adwuma bɛn mu pa ara na yɛakɔ na yɛde book de ato hɔ sɛ ɛnɛ adwuma yi a wobɛyɛ yi anaa adwuma yi a yɛafa wɔ mu yi wobɛsua per hour square. Firi nananom abere so na yɛafan ne X. Yɛnhu baabi a X afa da. Gyata ɔda ne baabi, a lion has a tail. Ɛno nso so, yɛrekɔ akɔpɛ adwuma a ɛso mfasoɔ pa ara ne dɛn? Ɛnnɛ Councillor Emmanuel Adraku Kwasi wɔ ha. Mepakyɛw, ɔyɛ GES Councillor, Coordinator, Gomoa East District. Ɔno na nnɛ me ne no ahyia. Counselor. Yes, madam.
Mema wakɔ aba.
Yeah, enia. Bibi abɔkɔ ɔde. Eh, nyame adom, nyame adom, nyame adom, yɛ ho yɛ paa. De nyame ase.
Bi si na kɔ sɛ. Um,
nyame sɛ da fi di antete nsɛm bi a ɛyɛ hu biara sɛ bi a more practices ana bibi sa na saa na ne yɛ hwehwɛ. Nti yɛ da nyame ato sɛ bibia akɔ ne wie a. Yɛante nsɛm biara, although there were some pockets of small small small small issues bi but ɛyɛ nnipa ho adwuma nti those things are bound to happen but generally no yɛbɛka sɛ it was very successful. Yɛda Nyame ase.
Councillor, mentuu kwan da but yɛtete sɛ elsewhere, I mean the up countries, de wohu abofra ne potential ntsɛm, they discover it very early, na woehu dɛ abofra yi ɔfa bottle yi a obotum ayɛ nsu, na wɔde ani adi n'ekyir na obiara atae n'ekyir na ɔayɛ. But eba Ghana ha a, our formal educational system, does it really meet. The Career Demands.
Yoo. Ɛyɛ me da ase ma ma me nkyia atiefo na ɛne ahwɛfo a wɔhwɛ yɛn bebree. Na me nim sɛ ebi koraa tumi hwɛ yɛn all the way from is it the US? Yes. Because obi obi frɛɛ me some time ago. Nti yɛda wɔn ase. Yɛbɛsrɛ mo sɛ wɔn nkɔ so a na wɔn nhwɛ Sankofa TV. Eh, question na ebisa no ɛyɛ very broad. Eh education ankasa memfa nsɛ sɛ yɛhwɛ mu a yɛwɔ mu mmiɛnsa yɛwɔ the formal education yɛwɔ the informal education ɛna yɛwɔ non formal education formal deɛ no yɛ nea yɛkɔ school class one yɛahyehyɛ biribiara Yɛwɔ mfe dodoɔ anaa nna dodoɔ a wode bɛsua adeɛ. Nea wobɛsua biara, stage biara no, obi a ɔbɛba biara, ɛhɔ na ɔbɛba abɛhyɛ aseɛ wɔ. Baabi a wobɛdu biara no so no, in the next ten years, twenty years, thirty years no, obiara du hɔ a, ɛyɛ ade korɔ no ara na ɔyɛ. Ɛwɔ mmerɛ bi a yɛde sɔ mo hwɛ sɛ, nea yɛakyerɛw firi saa mmerɛ yi abɛdu saa mmerɛ yi no, yɛsɔ wo ahwɛ sɛ woahu nea yɛakyerɛw no a. Ɛno yɛ fɛn formal education well structured. Ɛneɛ wɔ informal education no yɛ nea yɛnhyɛ da ntwerɛ biribiara ntoo hɔ sɛ sɛ wobɛhyɛ ase a wei ne yɛbɛyɛ, yɛbɛfi ha akɔ ha, yɛbɛfi ha akɔ ha. Na mmom ɛno nso yɛ form of education. Mostly no ɛha na yɛ practical. Okay. Nti ɛno sɛ yɛhwɛ a nka yɛbɛka sɛ baabi a yɛkɔ sua adwuma. Okay. Ɛno yɛ yɛbɛka sɛ ɛno yɛ non eh, informal education. Ɛne ɛwɔ non formal. Non formal no yɛ Te sɛ obi a nka ɛwɔ sɛ mmere bi a abɛsen kɔ no otumi sua biribi, na saa mmere no wannya kwan anaa biribi a ama no kwan ma wankosua nti no, wanyin aboro saa bere no a nka ɛwɔ sɛ osua no so. But ofii sɛ ɛwɔ sɛ mekɔ na mekosua biribi. Ɛno yɛfrɛ no non-formal. Te sɛ obi a onnim akenkan, onnim atwerɛ no, ebia wanyin But ofii sɛ ɛwɔ sɛ mihu sɛnea esi a yɛtwerɛ, ɛwɔ sɛ mihu sɛnea esi a yɛkenkan. Nti yɛwɔ that non-formal education wɔ hɔ a yɛma no kɔ. Ɛno yɛnni certificate. Nti o go through a nipa no a ɔkyerɛ no, ɔno na ɔassess wo at every point in time de hu sɛ okay seesei a wotumi, wobɛtumi atwerɛ, wobɛtumi ayɛ a little bit of addition ne saa nneɛma nneɛma no. Nti originally no yɛwɔ saa education mmiɛnsa no wɔ hɔ. Na yɛnhwɛ sɛ. Education nankasa no ne ne ne ne ne botae paa ne deɛn? Botae a ɛwɔ education mu ne deɛn? Sɛ yɛbɛhwɛ a, yɛhwɛ yɛn man mu, ma me limit no to Ghana, ma me limit no to Ghana, that is formal education in Ghana. Yɛn man yi mu no, eh, nea yɛnim ne sɛ, ansa na broni bɛba ha no na yɛnni education. Yɛnni any type of, the formal education no nni ha. Sɛ biribi wɔ ha a, na ɛbɛyɛ the informal. Berɛ a Broni no baeɛ no, sɛ na ɛbi education wɔ ha a, na ɛbɛyɛ dɛ informal. Broni baeɛ no, ɛna wo hwɛ a, ɛyɛ a na yɛka sɛ Cape Coast akɔyɛ the hub of education. Nti yɛse in the seventies, eh, seventeen, I think around seventeen sixty five, ɛna Philip Kweku ɔkɔ startee school wɔ ne fie, ɛno yɛ ne fie, nti ɔstartee. Nti saa bere no, Na yɛfa no sɛ woyɛ ɔbaa a education ho hia. Na nea enti a ɔstartee saa school ne sɛ aborɔfo no baeɛ na ɛyɛ business. So ho? Nti me ne wo bɛdi gua a ɛwɔ sɛ metumi ka kasa a wobɛte ase, me nso wo so ka kasa a me nso mete ase. Wɔn kasa no yɛ different, yɛn nso yɛ kasa no yɛ different. Nti na ɛwɔ sɛ wɔtete nkurɔfoɔ bi. a yɛbɛtumi a translate nti me ne nipa no ɛkɔdi gua mɛtumi obi wɔ hɔ ɔbɛtumi aka kasa no akyerɛ nti no ɔmo tete nkorɔfoɔ bi ɛde hyɛ ase saa from that time ɛna ɛhunu sɛ sɛ ɔmo nyɛ atetew na atumi ka kasa no a sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo mɛ maintain ne wɔ no nti no nneɛma a ɔmo de ma wɔn ɛdɔɔso ebi wɔ hɔ ɔmo tetew sɛ oh ɔyɛ secretary that is the word they use nti wo na wo translate ne those things a bi a ɔmo tumi ama wo a full apartment na ɔmo tumi ma nnoɔma bi nti na ayɛ sɛ akɔyɛ te sɛ anibere obiara nyaeɛ a na anka ne ba akɔ ɛma aborɔfo no atete no na watumi ayɛ saa adwuma no nti ɛno na ɛma Philip Kweku so yɛ no sɛ no ɛno deɛ ɔn set up that no na ɔno nankasa no na aborɔfo no atete ɔno nso no a ɔtumi ɛkasa no hɛn nti no na ɔsɛ ɔ set up that na ama wɔatumi atirani nkɔlaa no bebree. So the idea was yɛɛkɔ akɔsua abrɔfo. Yɛɛkɔ akɔsua abrɔfo.
Ne atumi ama yɛ communication ayɛ easy. Ayɛ easy.
Nti ɔno nso hyɛ ase sɛ ɔde because saa mmerɛ na abrɔfo no reba bebree nti na wɔn nyinaa hia obi a ɔbɛdi wɔn anim ɛhɛn na wakasa na apart from sɛ wobɛka abrɔfo no na a little bit of addition calculations so ehu yɛde wei ka wei ho a ɛbɛyɛ sɛn yɛte wei fi wei mu a nti saa ɛno ara na wɔn de wɔn de kyerɛ. nkɔlaa no from that time and that was eh, seventeen sixty five ɛwɔ Cape Coast nti yɛbɛ fa nso yɛka yɛbɛ ka sɛ ɛno ne the first formal school in the in, in Ghana that time na yɛ Gold Coast in the first formal school na efi hɔ no ebi kɔ nkura kɛseɛ mu nyinaa mhm. Tamale Kumasi ɛɛ eh, beebiara na wɔn tete te sɛ schools no wɔ hɔ. Nti no, na sɛ wobɛkɔ sukuu a, na baabi a wote a wobɛkɔ sukuu no, ɛmu wa, gye sɛ wote kuro kɛseɛ mu. Nti ebi a obi te, memfa no sɛ nka Central Region, so ho, ebi obi te bɛyɛ Winneba, ɛwɔ sɛ ɔkɔ sukuu wɔ Cape Coast. That is elementary school na meka no o, nea nnɛ yɛfrɛ no basic school no.
Ɛwɔ sɛ ɔkɔ sukuu wɔ Cape Coast, nti ɛwɔ mu a na Kurow no ayɛ kɛse nti na yɛabɛpɛ sukuu baako wɔ hɔ saa ara nti no ɛno kɔɔ so ara until about hundred and over years later ansa yɛanya another secondary school that is the first secondary school about that was uh, eh, 1876 ɛna ɔno nso the same Cape Coast hɔ na wɔn te another secondary school a na ɛno nso the main purpose ne sɛ yɛn tete nkurɔfoɔ no. na afei ɛnkɔ anim na that uh, secondary school ɛkɔyɛ te sɛ more of training college oh, let me put it that way because nkurɔfo no ɛtete wɔn no wɔn ba wɔn wie a na sɛ school sɛ ɛwɔ around no yɛ deɛ wɔn kɔ hɔ na wɔn akɔkyerɛ adeɛ nti ɛno nso ɛkɔ so a efi mu na yɛbɛyɛ a eh, that was wesleyan. Method na ɛyɛ Methodist foɔ wohu sɛ abrɔfo no ɔmo bae no ɔmo de asɔre no bae nti asɔre na asɔre no nso ɛtete schools no hmm nti that Wesleyan no ɛte that fair school ɛna ɛyi okan baabi mpo ɔmo se that fair school no ɔmo first headmaster na ɔyɛ eighteen years so it tells you the kind of school so broni na ɔbɛyɛ first headmaster na ɔyɛ only eighteen years nti you look at the standard. Na saa mmerɛ no na sɛ wobɛkɔ sukuu a, wohu sɛ bebree na atena fie ara. Obi wɔ hɔ a na wadi bɛyɛ fifteen fifteen years afei na ɔkɔ class one. Obi kura di twenty years because awofoɔ no pɛ sɛ ɔkɔ sukuu so ehu. Nti na ɛno saa na wɔn nya akɔ a ɔwɔ hɔ a bɛyɛ one year two years ne yɛ move no because adwene no emu ebie dada. Nti yɛ kyerɛ no biribi kakraa bi a fast na yɛ move yɛ kyɛ haa nti na yɛ move wɔn kɔ nti ɛno ne na mu a ɛna yɛ bɛnya biribi a yɛ frɛ no pupil tikya pupil tikya no aseɛ ne sɛ nipa no a ɔkɔ sukuu no ɔyɛ pupil ɛhɛn nti ɔwie sukuu a ɔnim adeɛ nti ɛhɔ no ne afa no sɛ saa adeɛ a wɔawie a kyerɛ adeɛ wɔ mhm. ɛhɛn ɛno na yɛ ma yɛ bɛnya pupil tikya no. councillor maame mm. ntwa wa no mm. wɔn ma yɛ history no mm. the main idea. was to learn their language. Yes. Ne yɛmfa ndi dwa. Na yɛnhu addition ɛna subtraction. Now, baabi a me me problem wɔ ɛyɛ nnɛ. Woama history no, ɛbaa na abɛsi nnɛ. Now and then let's look at some of the courses a yɛyɛ.
meka ma nti wohu sɛ purpose na wɔn de yɛɛ no ɛyɛ for just e training nkurɔfo mm. mu wɔtumi akasa wɔtumi ayɛ little bit of addition and those things nti ɛwɔ mu a ne schools no nipa ne dɔɔso no nti schools no akɔyɛ bebree na schools no kɔyɛ bebree no na afei ɛwɔ sɛ yɛ structure no as a nationwide program a yɛde curriculum ato hɔ a obiara school biara no daa curriculum no na ebedi so. Nti wotumi hu sɛ saa curriculum no baeɛ na ayɛ sɛ ɛyɛ little bit of deviation from the main purpose of education. Na akɔyɛ te sɛ still ara no yɛretraini nkurɔfo no just to read and write but sɛ woankɔ school no so a ayɛ sɛ wote fie obiara mmu wo hwee so ho nti ɛwɔ sɛ wokɔ school. Wokɔ sukuu na saa time no a wo a worekɔ sukuu no wo classmate anaa obi a ɔyɛ wo age mate a ɔno wankɔ sukuu no ebia na ɔne ne papa kɔ afuom nti afuom adwuma no ara ɔdi bɛyɛ fifteen sixteen a na ɔno nso astarte yɛ ne deɛ ebia na ɔne ne papa ne papa nyɛn mmoa anaa wɔkɔ po anaa biribi saa nti ɔne no kɔ nti ɔdu hɔ a na ɔno nso astarte yɛ ne deɛ but wo a wokɔ sukuu no that time no a wo wo age mate no ɛde adi ne papa akyi a wastarte yɛ adwuma na wowɔ sukuu o. So ehu? Saa time na education system no akɔyɛ no sɛ ansa na wobɛwie elementary school no na ɛwɔ sɛ wadi about is it sixteen years or so because na ɛwɔ six years primary four years eh, middle school na time na ɛyɛ middle school nti na na akɔyɛ ten years na ɛwɔ sɛ wodi six years so ansa wakɔ school. on average but bebree wɔ hɔ no a ansa na wobɛkɔ school no wɔdi bɛyɛ ten years wɔdi bɛyɛ ten fifteen years so ehu saa time na the basis of assessing obi no wɔn nsa na wɔde tu ti so nti woyɛ short a dabɛn da na wɔn nsa bɛduru asom akɔ nti ebi wɔ hɔ a ɔbɛyɛ ɔntumi nti ebi a awofo na ɛbɛhwɛ ɔbɛkɔ school na akɔpa kyɛw sɛ ɔmebe yi n'ani efi nti mo wɔn kɔ school. nti wobɛhu sɛ wo classmate a anaa wo age mate a fifteen years ɔdi ne papa akyi a ɔyɛ adwuma mhm. Ebia ɔyɛ farming, eh, ɔyɛ carpenter a, ɔyɛ those things no. Wowɔ school. Nti wobɛwie school no, ebia no adi bɛyɛ twenty five years afei na wawie middle school. So Imagine. wahu, ɛhɛn. Saa time no, na akrakyedwuma no yɛ common. Akrakyedwuma and just clerical work. Nti offices no wɔ hɔ. So you just walk in. You just walk in, Wawie middle school nti ɔkɔ a ɔyɛ secretary ɔyɛ wei ɔyɛ wei nti no wo a woyɛ lucky a watumi akɔ secondary school na secondary schools no nyɛ bebree nti sɛ watumi atu kwan akɔ biribi akɔ secondary school bi a yɛ woyɛ big nti wo ba a wɔn sɛ wɔn fa wɔ adwuma mu a wɔn ama wɔ apartment. Wɔn ama wo car, wɔn ama wo ayi. Nti obi te akyi a, na ɛn sɛ, oh, na deɛ ɛkura me yas na wo sɛ, me nso mede me ba no kɔ. Na meka saa time no, na ndwuma ɛmmae bebree, na wiase no so nipa no nnɔɔso. Na wiase yɛ dɛ. Good, nipa no nnɔɔso. Na na deɛ kuro mu ayɛ hye. Ɛna yɛdidi mu ara na wiase ɛresesa. Still a no, wotumi hu sɛ the education system no dadadeɛ no mu no ara yɛnkɔ kyerɛ sɛnea esi a yɛ readi sɛnea esi a yɛka kasa no ɛno ara na yɛ follow but akɔyɛ te sɛ sɛ yɛ yɛ yɛ establish schools deɛ a ɛnneɛ yɛmfa no sɛ saa time no akwadaa no bɛkɔ akɔ spend wɔ school no nka obedi bɛyɛ eighteen years no na otumi yɛ biribi. Question no a wobisa no, ɛnnɛ education system no, it has nothing to do with career. Ɛnyɛ saa anka yɛnnya eh, unemployed graduate association. So unemployed graduate association no, sometimes no ɛyɛ ana ho sɛ it's eh, what, what does it mean? What But I understand mean? them because uh, sometimes no, when we yɛanka nokorɛ no ankyerɛ those who have created the problem a yɛntumi nsolve problem no. Mm -hmm. Nea ɛte ne sɛ, nka sɛ yɛn mpanimfoɔ no a abɛdi yɛn anim several times mhm. akɔ no, nea ɛsɛ sɛ yɛhwɛ no sɛ, ah, time a yɛn wɔ school no, problem bɛn ne yɛ ne yɛ face? Yɛwie school no, problem bɛn ne yɛ face yi? Ha, kwan bɛn na yɛbɛfa so a mhm. yɛbɛma saa problem no afiri hɔ na na nka wɔn a wɔfi akyi ba no, wɔn mmɛto. Mhm. But you can see sɛ biribi saa nkɔ so. Ghana ha no yɛwɔ yɛwɔ wokɔ Ministry of Education a yɛwɔ biribi a yɛfrɛ wɔn curriculum division. Ɛyɛ unit. Daa curriculum division no, wɔn adwuma ara ne sɛ ofi mmere to mmere no yɛnhwɛ sɛnea esi a nneɛma rekɔ na yɛnsesa ade a yɛresua no to fit the trend But of time. wɔyɛ. That is, ɛno na, ɛno, that is, ɛno na meka sɛ yɛntumi nka nsi wɔn anim sɛ this is what you are supposed to do but you are not doing it. Enti sɛ ɛnyɛ recently, twenty nineteen, twenty nineteen, yɛa a, yɛyɛɛ reforms, yɛde eh, new standard based curriculum ɛbaeɛ a na nka adeɛ a akwadaa kɔ class one a osua no forty years ago fifty years ago ɛyɛ the same thing sɛ akwadaa kɔ secondary school adeɛ a nka osua as at eh, nine twenty eighteen no about nineteen seventy two Nineteen sixty na yɛ the same thing yɛsua but ɛnnɛ wiase no it is not like that time.
Councillor yɛnhwɛ adeɛ just ended BEC yi a yɛtwerɛ yi megye obi question paper ɛna mehwɛɛ so question no yɛadraw egg label the part. Ɛso mfasoɔ paa ne dɛn? Ɛɛm, wode, yɛmfa no sɛ, wodeɛ yɛmfa no sɛ, ɛno mpo yɛ part of the syllabus a yɛakyerɛ wɔn up to that basic. Nti yɛmfa no No, sɛ. but, but councillor, ma, ma me mbisa, sɛ if really after school yɛrekɔ akɔpɛ adwuma na sɛ nsuo ne yɛrekɔyɛ na wokɔɔ school no woakɔsua kosua ho part. Wofiri sukuu no, ɛnyɛ kosua na wobɛdrɔ na woadrɔ ho part, woatwerɛ ho part, na nsuo ne yɛrebɛyɛ no, it's relevant paa, ɛne dɛn? Question ne sɛ, kosua no nnipa ntumi nyɛ, tie o, nnipa ntumi nyɛ kosua, nti at the end of the day no, wodrɔ, wode kosua to hɔ na waka sɛ nnipa no nnim ne part no a, ɛyɛ adeɛ a ɔsua a, te sɛ question a bisa no, mewie sukuu a, mɛtumi akɔyɛ kosua?

This system of education no it has nothing to do with us. Ɛmmoa yɛn. Me ka biribi wɔ baabi ɛm sɛ sometimes no wo ka sɛ bi wɔ hɔ a ɔbɛ gye wo sɛ you are against a policy nea ɛte ne sɛ fine aban ɛde free SHS yi bae very good very very good because obiara ɛkɔ school free yɛn fa no sɛ Adɛn nti na yɛnka sɛ sɛ yɛkɔ produce already no yɛwɔ unemployed graduate association mm-hmm. yɛsɛ wɔn a wɔn awie university o yes wɔn nyɛ adwuma nyɛ ɔte fie ɔte fie nti no bebree nso afei yɛsɛ free SHS na yɛ free obiara nkɔ bi mm-hmm. obi a ɔkɔ bi no ɛyɛ eh, the same education go and read and write what you have read and come and sit down that is all ɛno education system no go read what I tell you Ade a me tikya no megyina w'anim a meka kyerɛ wo no, wokɔ fie a kɔkan. Mmere bi bedu a mɛma woasan atwerɛ nea woakan no agu pepa so, na mede asɛ so no mama wo sɛtifikate. Ɛno ano no, enti woansua biribiara amfiri mu bio. Ɛnna yɛka sɛ, Wiase nnɛ no asesa. Ɛnnɛ no, me mese, a time is coming a provision of services as a job no nni hɔ bio. Nti sɛ obi a n'adwuma ne sɛ ebia mekɔgyina hɔ akɔkasa, mekɔgyina hɔ akɔ, ɛnni hɔ biom. Nnɛ we have to produce something tangible and that is the system. Nti adɛn nti na nka yɛnyɛ no sɛ ɛnde education system sɛ free SHS a fine. Yɛmfa nnwuma dodoɔ a ɛwɔ hɔ nyinaa a yɛyɛ no, nnwuma dodoɔ a ɛwɔ hɔ a yɛyɛ no, yɛmfa nkɔ free SHS hɔ. Sua bi. Nti osua borɔfo no ne wei no kakra a na wasua nsaanodwuma no nso kakra. Na me kaa saa no na question obi bisa me sɛ saa ndwuma yi a wo ka sɛ yɛn fa nkɔ carpentry, masonry, biribi me se adwuma biaa a yɛ yɛ nsa ano dwuma biaa no a yɛ yɛ no hwɛ wo si kwan mu wo me fa no sɛ wo kɔ Accra a just si maybe around Mallam junction sɛ wo nam kwan no ho ara ɛɛkɔ bɛyɛ Ɔdɔkɔ anaa something like that wo bɛ hyia nsa ano dwuma more than thousand. But yɛnkan. Nti wokɔ class room na wobisa nkwadaa no sɛ wowie school adwuma bɛn na wobɛyɛ a, class of about thirty no wobɛnya adwuma five. Doctor, Wɔn nyinaa repeat. nurse, lawyer, pilot. That is that is all. Ansa. That is all. Nti mbisa sɛ na wɔn nyinaa mbɛyɛ pilot aeroplane saa ne ɛwɔ Ghana. So hu. Nti mmofra no ayɛ te sɛ yɛn ma wɔn hu sɛ adwuma no na obi bisa me sɛ sɛ yɛka sɛ yɛmfa sɛ adwuma nyinaa nkɔ secondary schools no a hwan na ɛkɔkyerɛ? It's as simple as something. Yɛn yɛ yɛn education system yɛayɛ no sɛ ɛsɛ sɛ wote brɔfo ansa wobɛtumi akyerɛ adeɛ which is wrong ɛno nti na ama yɛte sei oo we are only basing on the speaking of language nti Ghana ha no akɔyɛ te sɛ excuse me ayɛ te sɛ sɛ wonte brɔfo a wonnim nyansa. Yes na na wahu sɛ yɛama no ayɛ sɛ farming is a punishment.
Madam, ɛno na meka sɛ yɛn nyinaa no wɔn attune yɛn adwene to the extent sɛ ɛwɔ sɛ wote borɔfo. So ho, wonte borɔfo a wonnim nyansa. Nti sɛ wokɔ biribi wokɔ baabi na sɛ even look at the way interview a yɛ interview wɔn sɛ yɛde kɔpɛ adwuma. Adwuma a mekɔpɛ no ɛyɛ carpenter adwuma na mekɔpɛ. Yɛse mekɔ interview. Mekɔtena adwuma no na yɛ interview me adwuma no sɛ ɛkwan yɛbɛfa so yɛayɛ dɛn yɛyɛ wei a ɛbɛyɛ nnɛ na yɛbisa me a yɛse me English grammar ɛnyɛ correct nti mi ntumi nyɛ adwuma.
Ɛso wode dadoa na ade bɛhwehwe ɛyi ntaabu mu. But ebi a wode maa mi sɛ mi nyɛ practical work I will do it to your to to to to your expectation or even beyond expectation nti hu sɛ yakɔɛ te sɛ borɔfo no is the basis nti obiara so sɔre a maame ba no nkɔ bi maame ba no nkɔ bi sɛ yɛ kɔ schools yes yɛ kɔ school I mean kasa asɛm wɔ people don't understand me but wodwin ho a wosɛ yɛ kɔ school yɛ sɛ yɛ bɛyi leaders a. Ɛɛ oo, obiara oo, obi wɔ hɔ a na wɔanominate ne ho na sɛ ɔwɔ command over the English language kakraa bi a, ɔse oo oh, yɛmfa no. Ɔno na nim nyansa. Good. Mm. But for all you know, language is a language. Me, me, say, me, me, me, for instance, if I sit down with you, ebi ade no, I don't have any idea, but I can convince you. If it's come to the use of grammar, I will use some terminologies, be just vocabulary. I have vocabularies a lot. Yeah, I will just use the vocabularies and I will just convince you. Ebi ana mi nim actually what is there. So, nti nka yɛn nyɛ nsɛ sɛ eh, sɛ yɛ motor repair na yɛde kɔ secondary schools na wokɔ kwan ho as motor repairers bebree. Ɛdɛ nti na yɛn fɔm nkɔ hɔ. Wokɔ kyerɛ practicals na use the language that is common to the student there. Kasa na wote no, ɛno na wode kɔ kyerɛ adeɛ. You are teaching them the practical work. Nti yɛmfa nkorɔfoɔ nyinaa, eh, motor repairer, car repairer, carpenter, eh, phone repairer, steel bender, woinom nyinaa yɛmfa wɔn nkɔ secondary school hɔ. Nti the secondary school no a yɛkɔ no, the only thing that is odd a ɛnyɛ more of eh, career concern will be the English language and a little bit of mathematics, that is all. Nti wo a wo feel sɛ I want to be a doctor, go there, go and read that program from there. the science wofi sɛ i want to be a pilot go and read geography where they do geography so ehu nti adeɛ no de no nkɔlaa no nyinaa bɛwie shs no na okuta nsa no adwuma bɛyɛ five six or more nti ɛnyɛ afei na ɔbɛwie school na waka sɛ meekɔpɛ adwuma ayɛ na meka sɛ ɔwie school no ɛnyɛ sɛ adwuma no na ebi nni hɔ Ɔno ɔnnim adwuma bi a ɔbɛyɛ. Ɔntumi nyɛ adwuma biara. Sukuuni te sɛ me. Ɛna ɔse menkɔyɛ dɛn? Very good. Menkɔ package nsuo. The question ne sɛ.
Sukuuni te sɛ me na menkɔpam adeɛ. Ɛnyɛ sɛ sukuuni kɛkɛ.
Eh. University graduate. That is what he say. Graduate te sɛ me. Oh, graduate te sɛ me. Mewie university. Eh. What can you do? Na ɔhwɛ wo. Nothing. Dɛn paa na wobɛtumi ayɛ? Na ɔhwɛ wo. Ɔbɛka borɔfo akyerɛ wo.

Eh mese ɔnnim hwee yɛ apart from the reading and writing so nti sɛ nipa no reading and writing adwuma bɛn paa na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nti the last time yɛka sɛ yɛfa eh, yɛ recruit police fo look at the number yes look at the number obi apɛ sɛ ɔbɛyɛ police obi apɛ sɛ ɔbɛyɛ ɔkɔ immigration eh. obi apɛ sɛ ɔkɔ ha because the people were not trained to be on their own nti nkɔla na ɔmo ewie school na ɔmo aba no ɔno ni skill biara. Skill biaa nni hɔ nti sɛ adwuma bi aba na sɛ ɛsɛ obiaa qualify de a then let us rush and go but sɛ yɛtumi a structure ade no in such a way a mese nka mmerɛ bi bɛba a people will be begged ah there were times a na nka training college yɛpa nkorɔfo kyɛw ansa wɔn akɔ training college so they pay wokɔ training college a they pay them allowance me when we were going for training college no we were paid allowance that one na eh, woka sɛsi a na amanfo sere it was ɛnɛ 10 pesos okay

na ɔmo increase no to nine thousand ɛna that ɔmo increase no to nine thousand no ɔmo ma yɛn biribi a ne yɛfrɛ no ɛɛ triple jump sɛ ɔmo de about three months bom ebi gyae training college i'm telling you it was huge money o. ɔhwɛ adi obetumi de saa sika yes akɔyɛ o sɛ ɔmɛtena because obi wɔ hɔ a na ewie six form na wasan aba training college obi wɔ ha na wayɛ business aa na wasan aba nti waba na all of a sudden huge money ɛbom ɔmo gyae to go and do business. Oh. and those people have made it so much they were matured.
you see o oh, deɛ yɛn hwɛ deɛ Ghana most of the gurus. that we know or I know no infact from their beginning they were not educated ɔyɛɛ business na ɔduu baabi a ɔhuu sɛ I need the paper to back ɛna ɔkɔyɛɛ wei no na paper no bɔ hɔ but in actual fact no. Good.
Nti they were matured nti ɔnim sɛ me nsa so sika sei mu a mɛtumi adanedane no ayɛ sei aa in the next two years three years so mɛtumi ayɛ sei but nnɛ Nnipa no awie university, wawie ne masters, ebi kura kuta PhD. So, bohu na wɔn kuta file, they are roaming, looking for job. Me page sɛ sɛ wobisa no sɛ edwuma bɛn na wobɛtumi ayɛ. I have always, I have been invited to be on a panel for interviewing some people. Sometimes ayɛ a na ɛyɛ me sere. Ɛyɛ awerɛho but it's a bit funny. Because nipa no kasa na bisa so what can you do? Na ɔte hɔ. Onni skill biara o nti all that he know is to read and write good so education system no akɔyɛ te sɛ let us push them in yɛn ɛndeɛ sɛ obiara sɛ ɔpɛ sɛ ɔne ba kɔ school a yɛma ɔmo nkɔ school nti wowie school na wote hɔ a I have given you education but let us see sɛ education na yɛma ɔmo what is going to come out of it there should be something yɛntumi nka sɛ kɔ school na bɛtena fie na bɛyɛ problem daabi. So hu? Nti it has to be restructured in such a way sɛ akwadaa no nka ɔbɛdi bɛyɛ fifteen years. Nnɛ wiase no anyinya o. Oh.
The world is growing. Me, me, my child at thirteen you have to complete JHS. Mm -hmm. Thirteen you have to complete JHS. At sixteen you have to complete SHS. All my so the world is growing. Nnɛ akwadaa a wɔadi bɛyɛ ten years no so hu. Ɔnim wiase sen berɛ a meme na mewɔ fifteen years. Nti yɛntumi nka sɛ time a kwan a ne yɛfa so a yɛde yɛ school system no yɛnsan mfa nyɛ no. That is why nnɛ most of the children, most of the students no ɔwɔ school a na wa fall out. He is going to follow his or her career. So hu, most of them, ebia Ghana ha koraa na yɛhu no bebree, when you go to the advanced countries, no, let me move out and go. Abusua, ɛnnɛ, he, council a ɛyɛ hye paa na ɔbaeɛ, na me ara nso a metiee ma ɛyɛ hye. Ei! Na ɛnnɛ a yɛse yɛresua, ɛ, ɔse dɛn, pa, pa, pie chart? Pa ara square. Pa ara square. Ɛ, ɛ, baako bi ka ho. Firi nananom abere so yɛafae ne X, da bi a X yera me yɛkɔhwehwɛ no. Ɛnɛ BEC foɔ mennim sɛ ɛyɛ sɛ wɔn anya kye no a, me deɛ me mennim. Mepaatwɔ yɛresua adeɛ kakra a sukuu no, mpaninfoɔ ɔtie yɛn a yɛsrɛ mo nnoɔma bi wɔ hɔ nom a topics bi wɔ hɔ nom a it's relevant paa ne ɛnnɛ yɛn daadaa asetena no ɛbɔ abira kakra nti nka monhwɛ ma yɛn. Wode akranteɛ ato hɔ yi, akranteɛ no, akranteɛ bɛku no awe. Eh, nkae no, na anka yɛkɔ sukuu a yɛsua agricultural science. Wobɛwie no, yɛsua manure ne soil ne ɛn, ɛnnɛ ɛnni hɔ saa. Nti ɛnneɛ yɛmpia ngum saa. Yɛsrɛ, yɛ, yɛsrɛ, mo, mo, monsesa nneɛma mu ma yɛn na ɛmma nneɛma mmra fam kakra mma yɛn mmɛ yi. Woahwɛ akwadaa a ɔkɔtwerɛɛ science ɛnna ano yi? Woahwɛ questions no a wobɛbisa sɛ adɛn yi, akwadaa yi ɔkɔyɛ ne PHD anaa? Abusua, yɛgyina kasɛi so. Yɛn ani abere dodo na nnɛ yɛbaeɛ. Ɛyɛ Sankofa Media College na ɛbɔ yɛn akyi dɔm. Yɛatwa yɛn ho aba seesei ara.
Oh yes, Sankofa Media College refrafra wo. Me nua, sɛ w'ani suade hu no bi dɛ epɛ dɛ ɛyɛ adwuma ɛwɔ radio anaaso dɛ TV do a, ɔnomerekamfo Sankofa Media College ama wo. Afei nso yɛwɔ akyerɛkyerɛfo a ho aben ankasa. Sankofa Media College kyerɛ courses bi te dɛ Media Law Ethics, Radio and TV Presentation, DJing, Reporting, broadcast journalism, content creation, graphic designing, including marketing strategy in media, acting, sound engineering, directing, camera handling, video editing, recording techniques etc. Me nua, ɔwo kan wo na bra Sankofa Media College osiandɛ sɛ iwie wo three months course no a, ebɛba TV do abɛperform ma obiara ehu wo mbɔdzembɔ. Sɛ eyɛ adze a, yɛbɛfa wo na yɛnye wo ayɛ edwuma wɔ Sankofa TV ha yi ara. Mmpia yi na epɛ ebɛnadze? Yɛbɛma wo certificate after the course. Sɛ akɔ skuul no bi wɔ beebi mpo na epɛ dɛ ebɛyɛ attachment wɔ Sankofa Media College a, ɔwo kan wo na bra na kwan da hɔ ma wo. Kan wo na bɔtɔ hɛn forms no bi wɔ Sankofa TV hɛn premises.

Abusua yɛsan ma mo akwaaba bio mɛde ba san kɔfa TV so mesrɛ sɛ afei na wode wafidie no ato ha a ɛyɛ wo haw ɛnɛ sɛe ɛnɛ topic a yɛ discuss yɛ does our educational system meets today's career demand ɛnkyɛ yɛbɛbie phone lines no me ne councilor Emmanuel Agyarko Kwasi ɛna ɛretwetwe nkɔmmɔ no abusua wobɛtumi a follow yɛ ɛwɔ Facebook ɛyɛ Nana Akua Nkansah. Yɛwɔ YouTube, TikTok, baabi a wobɛfa biara, yɛn videos no, wobɛnya bi ahwɛ wɔ hɔ. Enti sɛ nnɛ wo yɔnko bi wɔ baabi na wanhwɛ a, yɛwie a, bɔ mmɔden ara na kɔ hɔnom na wobɛnya video no ahwɛ. Councillor, yɛrekɔ na worekasa but I want to ask this question, should the core subjects a yɛse seesei ɛyɛ Maths, English Science Social no, should it limit our kids from moving forward, going forward? Oh, me that's ɛno deɛ maka meka no several times for a long time sɛ ɛni sɛ yɛma yɛfrɛ biribi kɔɔ sɛ wonya akɔka sɛ subject no bi yɛ kɔɔ a na ɔpa kyɛ sɛ subject no bi wɔ ɛho hia so yɛhu sɛ exams no a yɛtwerɛ no subject no nyinaa yɛma ɔmo the same time Nti sɛ mɔɔ ne nyinaa the same time na ɔmo de kyerɛ deɛ aden na woma ebi yɛ call na ebi yɛ eh, eh, eh, is it eh, there's a name for it neɛ te elective neɛ te ne sɛ mese still a tete nneɛma no a ɛnam sɛ ɔmo de yɛ education no ɛno ara na na ɔmo gu so a ɔmo yɛ saa call and electives no neɛ te ne sɛ wokɔka sɛ science eh, what do you call it English ɔmo adwene ne sɛ Brɔfo no ne kasa a yɛ use as our language of communication around nti no ɛwɔ sɛ wotumi ka brɔfo na sɛ ɛwɔ sɛ metumi ka brɔfo na ɛno nti wo deɛ no bɛ stop me sɛ mentumi antwerɛ brɔfo antwa a particular grade nti no mentumi nkɔ mo anim wɔ aberɛ a ebia na mekɔyɛ eh, ebia vocational program ebia mekɔyɛ technical program ebia mekɔyɛ science program menhia English no sɛ kyenkyen a ɛwɔ sɛ metwa. Saa ara na obi nso a ɔno nso rekɔyɛ English anaa reading programme anaa language programme no, ɛnhia sɛ ɛwɔ sɛ ɔnya science, ɛwɔ sɛ ɔnya mathematics at a grade ansa wakɔ. So saa nneɛma no ɛsɛ sɛ yɛfiri mu. Ɛna me koraa meka sɛ even the the benchmark a yɛde to hɔ sɛ yɛ sɛ ɛɛ ebia universities ɛrebɛfa nkurɔfoɔ a, yɛwɔ this number of people a sɛ yɛfa wɔn ɛndu saa sɛ yɛnya atra saa nama no a nkae no yɛntena akyi no atwam sɛ you are in a world a me se we don't go to school in a room mhm. so hu ewiase na ebi o we don't go to school in a room ntumi ayɛ me ka sɛ sometimes na yɛn ɛyɛ mi hu sɛ still a ghana ha yɛwɔ schools a yɛ use chalk board chalk so hu yɛ use chalk ɛde kyerɛ adeɛ wɔ board so na ewia yɛ apepa. na ɛde da Starbuck I am surprised nka at this level no sɛ wobɛkɔ na wobɛhu board a it should be marker yɛwɔ sɛ yɛtumi hwɛ sɛ Ghana ha yɛ classrooms at least in in in urban areas no ɛwɔ sɛ classroom bi anya projector because we are living in a practical world wontumi nkɔgyina sɛ afei na mekɔgyina one is this a is this a is this na watwetwe no apepa everything you teacher na ansa wobɛkɔ classroom no prepare everything on your pen drive Wokɔ a eh what do you call it projector no wɔ class room you only slot it in it's more practical nti nkwadaa no nea woyɛ biara no they are looking at it they follow you ɛno mpo yɛ one of the ways of catching the attention of the children sɛ yɛda ho ara yɛte system a yɛ use chalk de twerɛ adeɛ nti board no yɛ ma a na ɛwɔ sɛ yɛpepa board no yɛ ma a na ɛwɔ sɛ yɛpepa nti sometimes no when you go to some of the schools a nea wɔn resort to ne sɛ ɛne no akɔfa eh, text book no eh, which where, where are you oh, be a form two for eh, class captain come copy from page seven to page thirteen na ɔde agya no so ehu na wakɔtena beebi ɔbɛtena nti time na ɔde ɔde ama for that subject no. Time no bɛso na ɔmo akɔ pit daa page thirteen wewie. Abusua wobɛtumi afrɛ yɛn number no ɛyɛ zero five five one one four eight five zero five zero five five one one four eight five zero five woso frɛ yɛn na kyerɛ wadwene na mesrɛ wo wofrɛ yɛn a bɔ mmɔden na lower TV set no na watumi atie yɛn na wagyina yie nso ama yɛn meda ase. So Eh ɔyɛ no saa a wawie. The next time ɔwɔ the same subject no ɔba a ɔse eh where did we get to? Oh sir we got to page thirteen okay continue from page fourteen to wobɛhu sɛ within the year no text book no a ɛwɔ hɔ no wama nkwadaa no atwerɛ ne nyinaa meanwhile ɔnka one word ɛmfiri mu yɛ ɛmfiri mu
nti nkwadaa no wɔn deɛ ano sɛ wɔn twerɛ sometimes there is the likelihood sɛ wobɛ blame teacher no But you can't blame him so much because what is there? Afei na mekɔ gyina board anim, mekɔ twerɛ wei, mekɔ twerɛ, mekɔ twerɛ wei. But if the provision has been made sɛ yɛnya projectors in the classroom, me nti ansa na mebɛba school no, me work for the week, ma prepare ne nyinaa on my pen drive. Me headmaster ɔbɛmark nka ɔbɛmark me lesson note, this time it's not going to be lesson note. Mewie a na ma forward ama no.

Me teacher no bɛhɛ da aba class na science na yɛn yɛhwɛ sɛ ebi aka yɛhwɛ ɛyɛ art ayɛ atom ne saa nneɛma no ɛhɔ na wɔkɔ akɔ akɔ akɔfa ɛyɛ ruminant aboa bi a wɔdidi wie a na wakɔpɛ baabi akɔda na wakɔwe saa aduane no na asase sɛ for three days wasɛ adi aduane no saa deɛ wei paa ɛdeɛ paa na ɛfa so bɛbi ɛnyɛ so so wɔ adwuma yi mu. Yɛhwɛ wei nyinaa kɔkyerɛ ho dza. Naaso sɛ ndɛ yɛkɔ skuul ma yɛkɔpɛ edwuma yi a, yɛnnkaa sɛ ewuo sɛ ewɔ skuul no, abowa no, kobisaa hɛn, Bra bɛtsena ase bɛyɛ edwuma wɔ ha anaa bɛyɛ sii? Ntsi ɔwɔ sɛ sɛdeɛ wo asɛm no ka no, yɛsɛ mpanyimfoɔ no nhwɛ na wɔnom yɛn mmoa. Ɛno nti na unemployment graduates adɔɔso no. Adɔɔso. Yɛnsuo no na hunu aberɛ nyɛ no na yɛde kɔbɔ bra.

So, nnoɔma no bebree wɔ mu a nnɛ yɛresua a mfasoɔ biara nni ho. That is the truth. Nnoɔma no bebree wɔ hɔ a yɛresua nnɛ a mfasoɔ biara nni ho. So, yɛn, yɛn nkurɔfoɔ a wɔhwɛ education systems no, ɛm sɛ wɔn program adeɛ no yie. They have to sit down. Mese, nnipa ho,

Papa Saman. Papa wo haw ne sɛn? Ɛɛ mo program no ɛnɛ nko ara na me hwɛ bie but m'ani agye ho paa Nyame nhyira mo. Amen ɔnhyira wo nso. Ɛɛ infact da biara me ne me nnamfofoɔ hyia a me ka kyerɛ wɔn sɛ free education no korɛ mfasoɔ biara nni so. Because akwadaa no every year adwuma bɛn na wɔbɛyɛ? Ɛbrɛ koro a ɔman biara sɛ ɔman no pɛ sɛ kɔ n'anim a ɛyɛ nsanodwuma na ɛma ɔman kɔ n'anim. Nso akwadaa no kɔ sukuu na ɔkɔ sua aborɔfo wie a asa. O, ayi ɛ, engineer bi ni wɔ man yi mu a ɔse wawie engineer, wabɔ tie na obetumi ayɛ bicycle. Imagine, it's true, very true. Ebi de paneɛ kɛkɛ koraa na wɔn a awie university obie ni hɔ sɛ obetumi agyina m'anim aka akyerɛ me sɛ obetumi ayɛ paneɛ. Ɛkwan a yɛfa so yɛ glass a yɛde si adan. Ghana ni bɛn na ɔsɛ wawie vɛsi sɛ obetumi ayɛ grass? That is it.
Ɔho nti ɛyɛ waste of money a na ɛsan so na ɛyɛ waste of time a ɔman no ntumi nkɔ n'anim nnuru mpɛmpɛnsoɔ. Seesei nnora a na meka kyerɛ obi sɛ by twenty years time yɛnnya kapentani baako koraa wɔ Ghana. Yennya masoni baako koraa wɔ Ghana because seesei no yɛn nyinaa yɛkɔ free SS because enti sɛ mawie SS deɛ a ɛɛdwen sɛ mebɛyɛ carpenter, mebɛyɛ mason nso ɛnyɛ school ɛna Nyame de twaa Ghana fuu ma ɛyɛ nsanodwuma because wokɔ China a school dodoɔ sɛn na wɔkɔ but Hwɛ adwuma a wɔreyɛ. Sɛdeɛ man no rekɔ n'anim. Seesei,
ɛɛ, nnadeɛ na yɛahyɛ aseɛ rekra de firi China de bɛbɔ daa so wɔ Ghana. You see, yɛanhwɛ yie a, by twenty years time, ɔman no bɛyɛ mmɔbɔ to the sen sɛ.

Da koma. Yɛtie o.
Ɛɛ me yaw ne sɛ from from Kasoa ɛkɔ Accra me hu street light ma kɔ ayɛ so nso bosom so a yɛ yɛ tɔ light a ɔmo te firi mu ɛha me paa nti yɛn bisa mpanyinfoɔ man ɛkɔ so accident too much.
Nyaw no. Yɛda ase.
Nyame nhyira wo. Ah.
Yeah. Obi so ato ya akɔto baabi foforo. So, madam, nti education system no te sɛ nea meka no, eh, yɛntumi nka sɛ yɛrehwɛ no saa. Nea wotumi hu no sɛ, ayɛ te sɛ mpanyimfo no a yɛde wɔn asisi ano no, obiara ɛbɛyɛ n'adwene sɛ me mebɛbrɛe.

Maame mo mo yɛ adwuma paa ɛ adwuma paa mo yɛ. Yɛda ase.
Ɛn na
ɛɛ ne nyinaa ne sɛ program a mo yɛ no mɛni mɛni gye ho paa. Yɛda ase.
Ɛne sɛnea mo de yɛn kɔ ɛne nsano adwuma ɛne sukuu no ahaa na me sei no nsano adwuma ɛna ɛkuta me. Maame no yɛ kapentani ɛnso baabi a adwuma no anim yɛ duru no ne nea metumi ayɛ no, ɛɛ, mehu sɛ nsanadwuma no, biribi pa wɔ mu. Ɛɛ, mede adwuma wei asi me fie. At the age of forty years no, masi me fie, me mma kɔ sukuu a seesei no menam hɔ no, me ho nkyere me koraa. Yɛwie sukuu, wɔn a wɔkɔ university ne adeade, mekɔ me kurom a, ɛɛ, wɔn no, Wotumi sua sika wɔ yɛn yɛ hɔ.
Papa. Ɛna sesei adwuma a meyɛ sesei a no ɛyɛ carpenter adwuma no baabi a mɛyɛ adwuma kɔ akɔduru a ɛwɔ sɛ anka menya apprentice ama me mesua adwuma wɔ me master hɔ no na by this time anka apprentice ne mma saa ɛyɛ ten apprentice
ɛnso sesei no obiara nso adwuma bi ɛnti sɛnea mo ka no sɛ mo amma mo ano anyɛ den a ɛbɛdu mmerɛ bi no

from Very Togo, true.
Benin. Because Ghana education yɛ structured in such a way sɛ go through, go and read and come. Obewie SHS no ka sɛ ɔnkɔ so adwuma a ɔnyɛ. Ɔnyɛ. Nti na meka sɛ yɛmfa adwuma no nkɔ sukuu hɔ. Nti ɛnyɛ sɛ yɛrekɔ na yɛakɔ na yɛakɔsua read and write and come. Nti adwuma biara ebi wɔ sukuu hɔ. So hu, sɛ adwuma sua, eh, memfa no sɛ carpenter, if we are going strictly by it a, obi a n'ani da fam within six months they will have the basics so hu nti sɛ yɛde adwuma no nyinaa kɔ nkɔlaa no nyinaa ɔmo fɛ mu a mene sɛ nyɛ secondary school na yɛsua borɔfo o sɛ wonte borɔfo a wokɔ secondary school a it will not change so hu nti we shouldn't concentrate on just go and read and come kɔtwerɛ kɔ kan na edu a memfa nkyerɛw dabi dabi it will not help sɛ wohwɛ a yɛ ne yɛ ka sɛ farming and those things no people don't do because it has become something like a punishment ne ɛte ne sɛ Ne nyinaa I will still blame the leadership sɛ me yɛ farmer na me kɔ yɛ afuo this season me nnua nnoɔma bɛ so biribiara bɛ ba fine na me nya marketing for it a ɔkyena me nkɔ yɛ biom. Ɛso mfasoɔ ne dɛn? So yɛ te Ghana na yɛ import bankye, bankye, bankye we import cassava from Burkina Faso o oh yes! We import cassava from eh, eh, Cote d'Ivoire. Tomatoes yɛ import. Mi wa nkurɔfo wɔ ha nka wɔn betumi ayɛ bi o. So ho. Nti sɛ obi ne business ne sɛ, me me kɔ import cassava aba, me kɔ import yam aba, me kɔ import eburo aba, me kɔ import groundnut and those things a, nkekurafo na ɛwɔ ha betumi ayɛ. Nti sɛ nipa no n'adwene ne sɛ, I will not leave the market for the ordinary worker here. and that is what has crippled the farmer nti nka ɔsɛ aban no de mmara bem sɛ nneɛma yɛbɛtumi ayɛ wɔ ha so as a starter no sɛ woyɛ farmer a wodua nneɛma to this extent a the government will buy nnɛ biribiara a yɛdua biara no we can store it for over a year nti the government will buy so if the ready market is there it will attract the person who is not working to go there na wakɔyɛ adwuma Na mepɛ sɛ me me te akra a ɔsɔre a na wafa file na ekuta no na wabɔ tie na ɔde nam sometimes you miss some of them ne white shirt a wabɔ tie na wa wa nante mfifire ewiem aa the white shirt is soaked so ehu he is just looking for job na the question ne sɛ yebetua ne sɛn ɛnna obi yɛ mason labourer mason ɛɛ ɔkɔ ɔne ne ne master ɛkɔ edwuma a at the end of the day no yetua no eighty cedis a day. a day nti calculate sɛ sɛ within ten days ɔkɔ ayɛ sɛn eight hundred cedis o ti ase na kyerɛ sɛ within the month no ayɛ yɛ kura obenya about two thousand for him obi a ɔyɛ busum adwuma a ɔwie graduate ɔwie university no how many people receive two thousand a month but ebi a beebi ɔte a ɔfa car kɔ adwuma Ɔbɛba no, bɛwie na ne salary no nyinaa kɔ. So we have to convince the people sɛ this is it, yɛmfa adwuma no nkɔ school mu na yɛnyɛ no rather it should become part of the formal education instead of concentrating sɛ our aim is that let us produce them. Sometimes no when you are saying this, the politician who thinks sɛ the numbers will get vote for him will not understand you because at the end of the day parent no a ɔde ne ba kɔ school free no, Ɔbɛkɔ akɔto aba. So ehu? But that parent no, ebia bebree na ɛndwen nkyɛ sɛ na me ba no owie school firi ɛ, dɛn na ɔbɛkɔ akɔyɛ? But if we are putting it there. Yɛ bere no nti, ma yɛ yɛn yɛn mmebisa asɛm wei na yɛn fa nsi. Nkwadaa yi atwerɛ bi yi si yɛ wie. Now like you always say waiting period. Ɛdeɛn ne deɛn na nkwadaa yi yɛ? Oh, sisi a, sisi a deɛ sɛ yɛtwɛn results ɛbɛba. Nti sɛ yɛ biribi a ɔho, nka ɔsɛ saa period yi mu na yɛ organize wɔn nneɛma wɔn hu sɛ wobɛkɔ the next level of education. Nea wobɛkɔ akɔhyia wɔ hɔ ni. Yɛse eh, Akanfoɔ wɔ bɛ bi sɛ obisafoɔ nyera kwan. Nti wei no nkwadaa no baabi a wɔkɔ no wɔn nnim hɔ that that is the sec next level no wɔn nnim hɔ nti nka sɛ wɔn awie exams no time wɔn de fie no wɔn de ti fie no we should officially organize I am thinking sɛ GES should put this in our in our curriculum sɛ wɔn wie a that period na wɔn de ti fie no we should put them together yɛn fa wɔn go through what they are going to meet in the secondary schools and staff ama ɔkɔ hɔ a biribi ankɔyɛ no foforɔ that is one ama ɔkɔ hɔ a nneɛma bi wɔ hɔ a ɔkɔ na ɔkɔ hu a wada ne ho so because yɛatwe n'adwene agyina so dada obi wɔ hɔ ɔkɔ hɔ na ɔkɔ hu nneɛma bi a wandwen sɛ such things is going to meet ɛna wɔn sɛ at that level no ɛhɔ na mmɔfra no wɔn peke wɔn character bebree ɛha na wɔn yɛ young nti wɔn kɔ hɔ a wɔn kɔ peke wɔn character na what kind of character are they going to pick. Ebia adamfo a ɔkɔhyia no, ebia association bi a ɔde ne ho kɔhyɛ mu, ebia group bi a ɔde ne ho kɔhyɛ mu. Nti sɛ saa mmere no, yɛama wɔn ahu sɛ saa nneɛma wei nyinaa, wokɔ sukuu a wobɛhyia wei, wobɛhyia wei, mɛnyɛ wei, yɛ wei, mɛnkɔ ha, kɔ ha, saa nneɛma no, yɛnya tete wɔn. Na afei nso, yɛma counseling no hyɛ aseɛ from here. Me de, yeah, me the time bia me ka sɛ, ma yɛn dwen the punishment that will be given to people when they go wrong. Yɛn dwen ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛkasa akyɛ wɔn a they will not go wrong.
So ho, nti saa nkɔlaa wɔ yi no yɛtumi ne wɔn fa ne saa nneɛma no nyinaa mu a, obi nkɔ school na wanka sɛ mekɔ home me junior na wampene me home no nti ɔkɔtwe sekan awɔ ne kunu. Councillor, Ebinom nso awie sukuu, n'akoma mu no, ɔno deɛ ɔnya a, nka ɔbɛtumi akɔ akɔsua adepam. Ɔbɛtumi akɔ akɔsua biribi. N'adwene mu no, ne nnamfofoɔ bɛsere no. Anaasɛ ne maame ne ne papa te hɔ se, Akua, me deɛ, me me sika yɛ ready, woankɔ secondary sukuu a, mfrɛ me sɛ wo maame no bio, wo papa no bio. Asɛm bɛn na wobɛka akyerɛ saa nkurɔfo no? Yes, saa nkurɔfo, eh, adwumasua, this time mpo deɛ school no ayɛ ne sɛ ayɛ eh, half a year, yɛkɔ yɛama kwan yɛaba fie, yɛkɔ yɛama kwan yɛaba fie, akɔyɛ semester program, semester program na na ne yɛ ne sɛ, na nka nea menim sɛ semester program de, nea ɛbɛyɛ no semester wei no yɛwie. Aka yɛ two minutes nti wɔ one minute. Aha, nea ɛbɛyɛ no semester wei no yɛwie, yɛnkɔyɛ hwee biom. So, nti sɛ nipa no ɔwɔ adwene sɛ onyanka ɔbɛsua adwuma no, Silas adwen mɔ nto ngu. Ɔkɔ skuul no yɛma kwan ba a edwuma na ɔpɛ sɛ osua no ɔmfa ne ho nkɔhyɛ mu. Yɛma kwan ba biara a na ɔde ne ho akɔhyɛ mu. Taem a obewie three years no na ɔkuta saa nsaano dwuma no so. Ma ne mma yɛn deɛ nnamfofoɔ bɛka Dabi dabi dabi dabi ne nea dabi.
wɔn Deɛ bɛyɛ. obi da na ɔka sɛ wohwɛ nea nnamfo bɛka deɛ a sɛ nka edidi koraa wonnidi bi. Me de taem yi a meka me nso wobetie nea ɔnkorɔfo bɛka a aduane koraa wonni bi because obi wɔ hɔ a ɔbɛto na sɛ aduane no a woredi no ɛyɛ so ɛ ɛ polished a Ei, woayɛ yie o na aduane a wodi ni. Ɛyɛ the other way round so ei so wo ho kyere wo papa aduane a wodi ni. Councillor yɛda ase. Nyame nhyira wo. Nti mo ntie nea obiara bɛka. Nyame nhyira wo bebree. Yɛ bere ni nti ɛha na yɛde dwumadie no bɛsi. Mepatrɔ Blessed Family atikyafoɔ ne nkwadaa no nyinaa ase. menka nkyerɛ wo sɛ wɔn da wo ase bebree ɛne w'afutu pa a wode tu wɔn. Nyame adom nti no afutuo no a wode ma wɔn no wɔn akɔ twerɛ exams no awie. Wɔn se Nyame nhyira wo bebree. Nyame nhyira wo. Abusua wo a wowɔ fie a wohwɛ yɛn Nyame nhyira wo. Ebi mo calls abɛka akyire. Wo a wode wo text message baeɛ a yɛankan mpakyɛw. Ɛyɛ a number no a yɛdi kan de to dwa no ɛno ɛyɛ text message ɛne WhatsApp. Yɛsrɛ wo frɛ yɛn a yɛntumi mfa. ne yɛne wo nkasa. Enti yɛpa mo kyɛw bebree. Ɛyɛ a na mode text message no de aba ntɛm. Ɛɛ, me ara me tikya, Mister Terry, ɛnnɛ yɛ wo ne wo yere mo five year anniversary. Yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ mfe no ɔmfa bebree nka ho mma mo na mo awareɛ no so Onyame ɔntɔ nsu pa ngu so Mma mo. Nkwadaa ɛkɔtwerɛ BEC nyinaa yɛkase Nyankopɔn ɔnhyira mo nyinaa na mo ani so ade hunu a ɛwɔ mo ani so no Onyame ɛma ne mmerem ɛma mo para and square ɛne kosua no a mokɔ mokɔ label part no ɛne akranteɛ no a mokɔ kekaa ne ho nsɛm no ɛmmu mo aba mu nneɛma papa ɛwɔ anim Blessed family nkwadaa Nyame nhyira mo nyinaa sɛ moagyina gyina pa ma wakonkɔden, na yɛnim sɛ nkonimdie abotire no Nyame de bɛma yɛn. Me tikyafo nyinaa mekyira mo, Sir Eric, Sir Gershon, Sir Same, Sir Famous, ɛne me team no nyinaa, Nyame nhyira mo. Auntie Florence Appiagyei a ɔwɔ Blue Rose Educational Centre, Nyame nhyira wo bebree, wate, yɛabrɛ yie paa, menim sɛ nnɛ deɛ yɛbɛda. Ma menkyia Mister Alexander Mensah, Papa, Nyame nhyira wo for your support eh me ara me papa Ɔsɔfo Wan Kweku Nyame nhyira wo bebree Mister Naa ɛkyena ɛyɛ wo birthday Nyame nhyira wo na efie no ɔnfa bebree mmegu so mma wo Me mma no nyinaa me kyia mo ɛnɛ Charles Willie Jordan daa ne daa ɔmo ara na ɛboa me ah Nyame nhyira mo wate ɔnyɛ mo kɛse eh Da biara mo bɛwɔ ha na mo atwa me program no ma no ayɛ fɛ saa daa Nyame nhyira mo bebree. Benjamin Kudjo, me ara me boss, Nyame nhyira wo papaapa. Me a medi dwumadie ho kyea me. Sɛ meba na mammɔ me din no a, ɛyɛ a na ebinom se, aha, ɛnnɛ maame no wamma. Agona dehye kronkron, BBK, the whole Agona Bobekua, dehyeɛ baako pɛ a meda mu. Nana Akua Nkansa, wobɛtumi afrɛ me Madam Deborah. Dasɛndɛ yɛbɛsan ne mo ahyia. Yɛakra mo nyinaa.
Esuma Motors magye mu adi. Kaa bɛn na wopɛ? Type bɛn? Very interesting. Ɔmo cars no accident. Accident free. Nti wotɔ kaa na wotumi sɛ woatɔ kaa. Me nua, sɛ wonni sika, woba a, deɛ ɔwɔ biara no, wɔbɛgye na wɔde wo akɔ nhyehyɛeɛ na wɔatuatua no kakrakra. Sɛ ɔwɔ kaa dada a, wode ba a, Oburoni frɛ no swap, yɛbɛgye kaa bi a ɔpɛ no yɛde ama wo na kakra a wɔne wo atua so so. Wompɛ wei na apɛ deɛn? Wompɛ wei na apɛ deɛn? Wɔama ahiafoɔ, yɛne asikafoɔ nyinaa yɛrepɛ because kan a osikani wobɛda mu no, ohiani, turu asuman, wo nso wobɛda mu bi. Me, Akorɔbɛto, ɛnam asuma so na magye me deɛ.